Аллага шөкер, юк. Азнакай дип җырлыймы? Эй, азнакай дип җырлый, азнакай. Без үзебез азнакай, җирдә бездә күктә. Ой, хәерчеләр үлеп бетте бездә, хәзер барда бай диме? Ә? Чүпрәлеләр бармы соң? Чүп шигырь язам бит хәзер. Эш бетте, ветераннарга нәрсә инде? Чүпрәледә менә әле Зөлфия сөйләп тора бит. 9 елы 30 елга тора дип тора баянистның. Чүпрәледән мин әйтәм, хатын алсаң, милләтен башта сора, мишәр белән яшәүләрнең бер елы бишкә тора. Әллә биек таудан да барлармы бу залда? Бармы? Әһә, без үзебез биек тау. Монда ыштан җирле күкнегә бау. Шулай бит. Аларга да шигырь язган, сөйләмим инде. Сөйлимени? Әһә. Казаннан ерак түгел, бик матур район Биектау. Син ирле хатын астында калсаң иде исән сау. Тагынмы? Ә кайсы районга кирәк? Лаешкамы? Без үзебез лаештан, марҗалар кими ыштан, нигә кисеннәр ди ыштан, бары күренми тыштан. Тагын нинди районга кирәк? Арча? Без үзебез арчалар, киенәбез парчадан,

Буа, ә-ә-ә! Без үзебез буалар, бездә план куалар, туган бала кем булса да мишәр диеп куялар. Җитте җәмәгать. Әй, әле очрашудан ветераннар белән теге балалар ниннән мәктәптән кайтып килә, ветераннар белән очрашу үткәрделәр. Шуннан шушы шигырьләрне сөйләп кайтып киләм, җәмәгать. Авылда бердән бер ветеринар үзем хәзер. Тәппу ветеран, ветеран, ветеран. Эй, картлык инде җәмәгать, картлык менә шулай инде. Эй, күрде инде безнең башлар җәмәгать. Сугышның ниндиен генә күрмәдек инде без. Менә минем күрше Таракан Зарифы белән Җыртык Җәмиләнең сугышканыннан башлап, беренче, икенче, өченче, дүртенче Бөтендөнья сугышларын күрдем, җәмәгать. Ул аның беренче, икенчесе пүчтәк, номеры өченчесеме, карчык белән 50 ел яшәгәнем мәңге онытырлык түгел. 50 ел гомер әрәм булды. Эй, ул Җәмәгать имамына сөйләсәң шул, төртсәң, э, сөйләсәң сүз, төртсәң күз дип әйтәләр бит бездә татардаймы. Ул немецлар белән сугышкан өчен менә орден медальләрен тактылар име. Но менә карчык белән 50 ел яшәп, почет грамотасыны биргән кеше дә булмады. Ә аның миннән күргән игелеге 12 бала гына тапты дуңгыз. Әле 12-сен алырга барганда име яшь кенә шәфкать туташы больницада эй бабай картаеп беткәнсең карчыгыңны жәлләргә кирәк җитәр инде Карчыгың бик авыр тапты уникенче балаңны дигәни, балакаем, нишлим инде мин әйтәм, аны бит безгә Ходай Тәгалә җибәрә. Бабай безгә Ходай Тәгалә яңгырда җибәрә, но без бит плащ киябез ди. Бәй мин әйтәм, каян бездә акча булсын инде? Пенсионерларда ул байлар кия торгандыр инде ул плащны мин әйтәм. Җаңгыр җауса сондик алырга да акча юк безнең. Эй, җәмәгать, мин бит ул сугышлардаймы? Ул гражданнар сугышы вакытында Василий Иванович Чапаев белән бергә сугыштым бит. Әй, әйбәт кеше иде, мәрхүм. Әй, әйбәт кеше иде. Шул аңкы дип кенә үлеп китте бит. Көнләшеп бит кенә. Нөм малай бер начар ягы бар име, төс аермый торган иде, дальтон игие. Менә аклар име атакага кара күлмәк киеп килсә танымый торган иде. Җәвит кайсысы боларның аклар, кайсысы кызыллар ди торган иде. Эй, ул бит ватан сугышын сөйләсәң үзе бер тамаша иде җәмәгать. Эй, мин бит Ижау егете Калашников белән бергә сугышырга туры килде. Калашников, ул Чуваш егете Александр Матросов, бергә сугыштык, җәмәгать өч кешегә бер мылтык. Алмаш-тилмәш атабыз. Тегеләр атканда мин җыклап та аламын. Ну, балай, беренче вакытта бик шигендек, бик каты шигендек. Әле карчыкка язган хатлар бүген дә исәм. Көнгә мин әйтәм, язганмын инде 60-70 чакрым шигенәбез карчык. Әгәр дә бу чигенү белән чигенсәк, Сабантуйларга кайтып җитәбез, Аллабирса, дигәнмен. Шуннан соң үтенде Ижау егете Калашниковка, бар мин әйтәм, эшләп берәр нәрсә алып кил әле. Ижауга кайтып бит җәмәгать авылларында шул автоматны ясап алып килде. Шуннан киттек, малай алга, о, немецларны ояларында дөмбәстәп кайтырга туры килде. 47 нең көзендә генә кайттым, җәмәгать. Менә күкрәк тулы орден, медаль инде, Аллага шөкер. Менә монсы Сталинградны алган өчен, менә монсы Польшаны азат иткән өчен. Монда да бар, менә бәрәкәт. Карчыкның Майт Ерейны ордены эләккән. Токсаный. Анда да минем өлеш бар бит, и бетә. Ном малай ул нимешләрне име, нимешләрне теге өч хәрефтән торган ура кычкырып котларын алу бер нәрсә булмаган икән. Менә 50 ел яшәгән дәвердә име, менә минем карчык фашист име. Менә кычкырмый гына, әкрен генә малай шул өч хәрефтән торган сүз белән Иманны алып яшәде. Беләсезме ул сүзнең нинди сүз икәнен? Өч кенә хәрефтән тора ул. Еще. Менә карчык еще дия дия, теңкәгә тия тия име 12 бала табып куйды. Алты малай, алты кыз, Аллага шөкер. Әй, әйбәт, кияүләрем дә әйбәт. Җәмәгать әле бер бала сорый. Бабай, менә 50 ел каршыгыгыз белән бергә яшәгәнсез, татус торган чакларыгыз да булгандыр, сугышкан чакларыгыз да булгандыр. Аерылышырга уйлаган чакларыгыз булмадымы дигәне балакай булмады. Мин әйтәм, нык каршыкны бәреп үтерәсе килгән чаклар булды. Әй, авыл халкы кызык бит инде, җәмәгать. Көнләшү дә бар инде. Әй, әле минем күршедә шулай ук бер карчык бар, бер көнне чыгып сөйләп тора икән. Әй, күршеләрем бәхетле булды инде дип әйтә ди. Безнең бәхет булмады инде. Фермада эшлисең, чөгендер утыйсың, өйгә кайтсаң, алкаш исерек ир. Ай яктысында мәхәббәт көтеп ятасың, ятасың да җыклап китәсең. Ярый әле күршеләрем әйбәт булды, сигез бала таптым дип әйтәләр. Көнләшү инде авылда җәмәгать. Әле минем икенче якта бер Сәкирәттәй бар иде. Эй, көнләшә, тоже көнчел инде, бездән көнләшә инде. Көнләшә инде, эй, чыккан сайын зарлана инде, чыккан сайын зарлана. Теге җирем авырта, бу җирем авырта. Башым авырта, йөрәк кан басымы, үпкә, лепкә, буыннар гел сызланам да сызланам дип әйтә ди. Бер көнне минем карчык әйткән иде, ей, көнләшеп кенә шулай дип әйтәсең, бер җирең дә авыртмый инде синең. Авыртам дип әйткән буласың, ана бүген иртән бишләр тирәсендә сыер саварга чыккач, синең җаннан бер мужикның чыгып киткәнен күрдем дигәч, Тегесе әйтә икән, их, зараза, бер авыртмаган җирем бар, шуны да күп сөйләсең инде дип әйтә бит. Көнләшәләр инде җәмәгать, көнләшәләр. Әле менә карчыкның име бер көнне җәмәгать яшереп куйган аракысын эчеп име? Эй, малай, пахмилдан интегеп җөрим. Карчык та күзгә җәмәгать фашист немец офицеры булып күренә. Ишу итмәсә безнең карчыкка ошап име елга бер бәбәйләгәндә генә сигез бала алып кайта торган мәче бар. Шуның да басып биргән вакытта малай башка чүкеш белән сугалармыни, район үзәгеннән бер төркем делегация килеп төшмәсенме телевидение белән бергә. Малай мине утыртып куйдылар карчык белән икебез дими камерага төбәп. Ай, малай баш авырта, авызын ачып бер сүз әйтеп булмый. Бас, баш капкачлары жарылап пахмый бит, перегарым пахнет. Ул минем карчык инде та та та та та та та та та та та та та та та та та сөйли дә сөйли, сөйли дә сөйли, Максим пуләмәте мени. Шуннан теге журналист әйтә, әбекәй, син сөйлисең дә сөйлисең, картың әллә синең әпәмени? Әллә карчык ишетте, әллә ишетмиде, шунда, эй, ул әппә генә түгел, ул вообще глухонемой, ди. Шуннан әбекәй картың турында берничә сүз үзең булса да әйтен дигәне карчык минем инде туктатырлык түгел. Эй, картлар турында нәрсә әйтәсең инде? Аның турында нәрсә әйтәсең инде, балакаем? Картларның барсы да бер инде, өстегә салсаң йоклап китә, астыга салсаң тынып бетә, кырыйга салсаң телевизор карый. Ике аягына бастырып куйсаң чабы чабы ягын карыйлар. Шуннан соң теге журналист әйтә, бабай, син алай булгач, бармакларың белән генә булса да камерага бер-ике сүз ишарәлә инде, дигәне, сикереп тә тордым, балакаем, мин әйтәм!

15 көн кызларда кияүләрдә торып кайттым Казанга барып. Әй, кияүләрем әйбәт. Ул балаларның аны сүз юк инде җәмәгать. Кайтып җөриләр, кайткан саен күчтән әчен алып кайтып торалар. Күчтән әчкә майкап кайталар да ыштанны салдырып алып китеп торалар. А, э, кияү бик бай, кияү мафиози берсе, мафиозник. Ай, бай инде, только үзенең долларларын гел банкада гына саклый. Бензинга ашау эчүгә заправкага гелминем бензин ди пенсияне генә тота. Ну бирәм инде. Кыз белән тора бит. Минем кызга түзеп торгач инде нишләтәсең? Кыз да әйбәт булды минем, бик башлы кыз булды. 11 классны бетергәч тә шул технический вуз бетергәне Хәзер техничка булып эшли. Ә, Аллага шөкер. Ә, әле бер көнне кияүнең минем өйме авызы тулы алтын теш. А, бер көнне сигнализация куйдырып кайткан. Авызына. Аның шәмәгать кызыл утын трусигына тоташтырган бит зараза. Бер көнне җыклап ятабыз име, Малай сигнализациясе эшли башлады бит. Күрше бүлмәдә. Күршеләр өстенә шакыгач кына туктады. Бер заман ишектән тирләп-пешеп кызым килеп чыкты. Нәрсә булды, балам, мин әйтәм. Әти, сорама, контактларын дөрес тоташтырмаган мондый. 15 минут пешкән җирен салкын су астында тотты. Алла сакласын җәмәгать. Эй, дөнья матур яшисе килә бит әле, яшисе килә. Кызлар, кияүләр исән сау булсыннар. Ну, җәмәгать карчыкка җитми. Карчык тиргәп тора, рәхәтләнеп матур итеп яши торабыз. Кайтыйм әле. Әле аның җанына кайтканчы тагын бер ярты сәгать үтәр. Ләкин бар кырга туктасы бар бит минем. Эй, Алла, каршы кырга чәй эчәргә кайтам әле. Эй, Алла, рәхмәт. Рәхмәт. Рәхмәт, рәхмәт. Мына газет ни ди? Рәхмәт, балалар. Эй, кызлар күрсәң кызамы шул? Уң кулымны сузамын. Рәхмәт, Алла ярдәм бирсен, рәхмәт яусын.